San Pietru. Imma aħna skont il-wegħda t'Alla nistennew smewwiet ġodda u art ġdida. M'hemm l-ebda suġġett ieħor aktar importanti mir-Renju tas-Smewwiet. fit-Testment il-Ġdid jissemma aktar minn mitt darba. Iżda madankollu, x'inhuwa r-Renju tas-Smewwiet jew ir-Renju t'Alla mhuwiex għalkollox ċar fl-Iskrittura. Diffiċli tgħid x'ifisser ir-Renju t'Alla, is-Sinjorija t'Alla. Ġesù ma ċċarax sew x'inhu, semma t-teżor moħbi fil-għalqa jew il-ġawhra prezzjuża mitlufa. Ir-Renju huwa realtà spiritwali u għalhekk mhux lakemm taqbdu bl-ilsien u bil-moħħ tal-bniedem. Irid ikun l-Ispirtu t'Alla fina biex jagħtina lemħa tar-Renju u t-tifsira tiegħu. Min jagħmel regolarment talb kontemplattiv jew joqgħod fil-ħemda fil-preżenza tal-Mulej x'aktarx illi jkollu tikka ħjiel, anki jekk moħħu jibqa' ma jifhimx sew. Tiġi saltnatek, tiġi s-saltna tiegħek. Meta huwa r-Renju? Ir-Renju jidher li huwa fi żminijietna, ukoll fil-futur, ukoll wara l-mewt, ukoll lil hinn mill-ħin kif nafuh aħna.

Hemm min jaħseb li s-sema jew is-smewwiet tfisser xi ħaġa imbiegħda. Iżda mur kellem il-kważi kwalunkwe persuna kontemplattiva u x'aktarx mal-ewwel jgħidulek li huma jafu bla dubju li, waqt li s-smewwiet huma lil hinn minn did-dinja, is-smewwiet huma wkoll preżenti hawn u issa u li tista' tmisshom, speċjalment minn ġo s-sempliċità u minn ġo l-imħabba universali u l-mogħdrija universali. U għalhekk il-wegħda ta' smewwiet ġodda u art ġdida ma tfissirx biss xi ħaġa li hija imbegħda minna fil-ħin jew fid-distanza. Kemm is-smewwiet u kemm ukoll l-art

X'ifisser meta r-Renju t'Alla jkun jidher fid-dinja, f'Malta, fil-parroċċa u fil-familja tiegħi? U x'ifisser ir-Renju fija stess, fil-ħajja spiritwali tiegħi? Ftit hemm ċans nagħti l-kontribut tiegħi lejn ir-Renju t'Alla jekk jiena stess m'iniex miexi 'l hemm. Il-profeta Iżaija u Ġwanni l-Battista u Ġesù nnifsu baqgħu jpoġġulna l-istedina u l-isfida li nersqu eqreb lejn ir-Renju u nqarrbuh lejna. Wittu t-triq tal-Mulej. Iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu. B'liema triq, b'liema mogħdija ġej lejja? U sa fejn sa jasal? Għaliex il-mogħdijiet tiegħu m'humiex dritti u lixxi? Kif niddrittahom? Jiena, fija, kif niddritthom? Meta persuna tħoss ġibda sabiex tiskot u tistrieħ b'moħħ ċar bl-intenzjoni li tiltaqa' mal-Mulej, dik il-ġibda stess tkun ġiet mingħand il-Mulej, mingħand Alla illi jfittex lilna b'ħeġġa aktar milli aħna nfittxu lilu. Persuna bħal dik tħalli lilha nnifisha tinfetaħ, lesta li tirċievi dawk l-effetti, uħud minnhom jidhru u uħud ma jidhrux, li Alla jaħdem fuqha, fuq il-ħajja tagħha, fuq il-moħħ konxju tagħha, u wkoll fuq livelli li għalissa jkunu għadhom misturin. Mhuwiex l-ego jew il-jien tas-soltu li jagħmel progress hawnhekk. L-Avvent huwa perijodu ta' stennija, u l-mogħdija tal-kontemplazzjoni tistidinna biex nagħmlu ħin għall-kwiet, biex nimmiraw speċi ta' intenzjoni kwieta lejn il-post tal-ħemda fejn Alla jgħammar fil-qalb. U mbagħad, ir-Renju tas-Smewwiet jibda jinħass b'mod delikat u sikwit b'mod mhux mistenni. Għax ir-Renju tassew huwa fil-qrib, hawn